Alun Jones dw i, a dwi reidio enduro.
Gareth Jones dw i, da ni di neud cannodd o enduros fi a mrawd. Fi yw Rhys Evans, a fi'n reidiwr enduro i Clwb Beicio Modur Dyfed. Ie, ma'r enduro yn dod o'r gair endurance, a'r gamp yw cadw ar y beic ar hyd llwybre heriol mor hir â phosib. A mae 'na lwyth o glybiau yma yng Nghymru. Clwb Beic Modur Dyfed wedi dechrau ysbyty pymtheg mlynedd, aelodau lleol, Llanbed, Castellnewydd, Crymych, Aberystwyth. Yn y pymtheg mlynedd, ni wedi codi tua 60,000 o bunnoedd i i elusennau lleol, trwy'r Arwyn Rees Memorial, Caio Enduro a Brechfan Enduro, a ambell rali. Dwi byw yn yy Ffestiniog, oedd yn nhad y Rashon ifanc, ond yn anffodus does dim tracia llawer iddyn ni so, Da ni'n trafeilio dipyn i fynd i rasio. Mae'r clwb Dyfed Dyrbai clwb dim ond dda iawn efo ni. Mae 'na 100 o aelodau yn clwb Dyfed Dyrtbai a wedyn da ni 'di cael yn dewis i gynrychioli'r clwb yn Ffrainc. Ie, Ffrainc, man gen i'r gamp lle fydd y Dyfed Dirtbikes yn cystadlu mewn pencampwriaeth anferth. ISD, International Six Day Enduro. Hwnna yw gamp Olympaidd o'r byd enduro, lle mae'r reidwyr yn reidio abytu i wyth, naw awr y dydd yn aml, mae fe'n hir a mae fe'n galed, a, a beth sy'n o flaen y bois hyn, maen nhw'n cystadlu'r mynd goreuon yn y byd. Yr un cwrs, yr un amser, yr un popeth, so mae 'na'n rhywbeth Rhywbeth sbesial iawn yn gallu mesur hynna'n erbyn y goreuon. A pwy a ŵyr, mae'r ein digon da i fod rhai o'r goreuon yn y dyfodol. Lenny, blwyddyn mawr i ni, mab uh, Rhys yn cymeryd rhan, yn hynod y falch bod e yn, yn cael y cyfle gymeryd rhan, a hynod y falch bod yna doi reidr profiadol bob ochr iddo. Fe dyn ei lot ar clwb dros flynydde gyda dad yn bod yn aelod a fe wedi helpu mas a trio neud gymaint y fi gallu. Mae fe'n lot o sbort. Mae fe'n anrhydedd mawr i cynrychioli'r clwb yn yr, yn yr International Six Day Enduro. Mae fe'n uh, un o'r events mwyaf sy'n gael yn yr Enduro.
Mae dipyn o risg yn evolved, a chwbod, uh, obviously, off-road ydi o. Mae yna bob math o goed, cerig, hafonydd, llefydd llithrig, gwlyb, Mae yna dipyn bach o bob dim, so dach chi'n gorfod iwsio'ch pen.
Nes i'n dorri nghoes blynyddoedd yn ôl a colli calon rili a rhoi gorau iddi. A dwi 'di trio lot o sport gwahanol, rhan fwyaf o bob dim rili ond Does 'na ddim byd i cymharu unwaith dych chi... ti 'di bod ar motorbike a rasio yn bendith mae'n wbath sbesial dwi'n meddwl.
Fi'n itha nerfus ma' fe'n rhywbeth mowr on' rai' ni edrych mlan a jyst trial yn gore i neud e. Llwch chi ddim ennill ar y diwrnod cynta, llwch chi golli fe. Allwch chi ddim ennill ar yr ail ddwrnod, allwch chi golli fe. Allwch chi ddim ennill efo'r y trydydd ddwrnod, ond allwch chi golli fe. Mae fe, mae gwmwyn bit i dod i'r diwedd. Os ydych chi'n dod nôl am y nag i'r medal, sy'n mots pwy liw, ych chi wedi ennill. A na'r nod yw cael nhw gytre yn saff a wedi gwblhau y gam.